Cukakur kwe. Ci me acel amyero adwok pwoc bot Lacwec ni en oweko in pud tye nineno ni nongo pud en aye tye acung matek. Dong gin eni wan pe waye i ling, pe wabijuko lok iye wang ma dano oniang. Dano pud pe tye ka niang gin eni. Pat pat pa Corona-ni pud dano pe tye ka niang. so lok tin tye manok nyige adek bene keken ma me acel en aye wun jo moni ma wutye ka ngolo video wuyero en ka ma dob dob-bi en aye wumito wupoki wek mon dong wa an dong adegi wun jo-ni enoni tamwu rac Lok ma an aloko lacen calo aloko lok mapol, lok ma tye clear ma pe dok bene nak ni ayero ni emege kit ma nongo gin timo kwede ki jamigi ni dong gin aye tye high risk aa kini lokki bene pe obedo lokka. Ladit lobo en aye owaco ni kama i dop dop ka ma yom. An amedo med ma dwon lok pa laditi, amedo volume-me, adoko labal. Ento, nonetheless, oniang mere ni to wang, um, ki dog tye en ka ma dobdob-bi. Dong ka ce in pe imito iniang lok eno-ni, ci in bene iwero mere wangi dong nino ki korona. The message is as simple as that. Now, lok mukene ma tye en aye ni dano pud pe tye ka niang. Kun bedi an anongo ripot ni dano mogo gang kenyo ka oneno ngat moni miti ni kong en kong pud dok mot myero otim me kit ma nongo timme kwede-ni. Ngato moni oneni Gitye miti gidong cing oko calo wai bao ma kiketo aryo ma moteko matek ni paa kit eni. Eno ni en ngato ma dong niang aa laber ti dong mota ya. Muno oyubo yo mayot mote ni hai ki cen ngato moni loka gudi ca loka gudi ca ojoka moti Odong amoti tero ket. Ento in imito imot idong cing ngato moni oko? Ka in iwilo ci ango? Imito igwaka ko man anyira kombeddi cani taki dong onongo awobi mo iyo okwero mo ni wake ni jenye wamake ya wamake nge korona. Eka owacci, En in cingi en aye in ibino pokone mere eka i kin piny-ngi, en aye bimiyi korona, ci korona obiteri, ci nongo make wa oket, in nongo dong wot. Lutwo atwoni rac. Ka peya in itye ka niang rac pa twoni, kong an amito amini labol acel. Two ka dong in dong inen, pe ibedo wa i ot yat ka twoyo dano-ni. Two ni en dok two maber, two ka dong in inen two ma ka ce dano ni oto oko pe ber iyiko, eni dok two meno eno ni the extend me rac pa two ni eni wek kong mere ni kono a kong goyi kany kong ento ka dong dano pe twero pe itwero wa bedo ki dano ni Gina dong neki ki ot yat kunu dong can dano. Ineno? Twoni rac. Dano myero bed gang, dano myero gwokke, dano myero winy lok. Dingo moni eno kumene man man pa latin dyelgi eni giweko bedi ya. Dingo, dingo ki pyem Ah, pe mako col. Ah, kor rem wani, kor rem. Uh, wan aculiya. Uh, wan wan lye. Uh, wan kun gin ngo. Jalwe. Ka in ilye ci in nuk kaci bedi pak. Iti ken dano pingo. Tuoni eni ki wai pe ngeyo ginu mo ke ken. Kono in ilye, kono in atuya, ko iguji, ko ingo ango. Pe ngeyo. Wa an gunya, alworo twoni, ci in koma nyio rac-ci. An gunya, kudi pa gunya, twoni alworo, ci in ngini ngini itimeri ka woo ki woo woo twoni, gwok wiya. Gwok wi twoni eni ka in imede mede. Museveni oloko lok pa dak lok pa ladit ite nini tye ka donyo i diwiya kikome pien gurup mo neno dok ocako ngwec Kampala ni oh watye exercise exercise oh ini eno ma nono in iguro kacokke ocudu kany wa kaca ni Eh? Jwini onongo pingo pe ito ini? Eh? Ma in itamne kong twoni ko bin nongo ka ine icet do ni itoyo ini. Meno weng gengo ngeny ni opego dong kumbedi pe tye ka uh, tic i kome, biya dong pe tye ka munyne tere tere, oloko dong en ngweco doko me cunawu. Ma nene ka ono ni ka fiu pe ca acel ma piny kong yutu no dano aye timo bal en ide i yo nam bole kenyo.

Itamo ni omyero ecak ngolo en eryel en iwa imat lemun tongo gini dakika ci dok koni niya oyeto mon o ko timo lokki eni man lok pa korona ka in itye ka tero lokki eni personal meno in aye dong lamone pa pa wi lobo ba pe dok bed dong lamone pa kaka nyo Uganda wi lobo tempted murder charge ekumi Pe wa ebwonyo ki ngati. Ene makar gicako kwalone. Min obale ocwala message laceng ca no i Facebook. Labeja pud iloko loka makar. Gijubo meka do odong kore. Gin obe a ki i two, obe doko lweny, obe doko daa. Wacako dok tum loka kit eni. Awacciwu Neno me ni otuku tuku o kon loko ko ngo o ko ngo so ryako jemi dong tye atime ma yite winyo owinyo ma yite pe pe winyo lok mukene wun daktari ma woko kutim dong kong ber ki dano i kare eni pe dong watye ayenyo daktari ma woko ka in dong in wa yenyo daktar ci uniform ikumi Won ocwelik i wod laco kenyo, gitye ka yeny lutic. En owun daktari ma woko manaka yeng, hmm? wuneno ngatu moni, oh, ngatigi, oh, kot tye ki eh, kome lit dong ba, ngati dong in iwiny dong tye ki two we, daktari ma woko. Two obino en, tic tye do. Pe dong tini i street ba. Pe te baraja pa nga moni. Wot i ward. Ambulance kok wiu wiu wiu wiu. I rwako manyen ne. Nen la kwiji gi. Wek tic ma pe megi obed mot. Weko nyi mo nene en en daktari ma woko. Kucera lim la tuo mo. Gipenyo ki doggola, en nongo tye ka kato ki ot yat. Gipenyo wa, aa jali nongo jali tye ni? Ni aa, nye dong peke. Ceng dong ngic ngic mo jali ocito. Ngo time? Jala ceng ngic tye watin en dong wanene Owok wa con wamaro gara wiye. Daktari ma woko kare eni pe kare me bedo ka tito oh nga tye ki two anga kun ojiro anga kun oh mukene ni ah pe iwinyo ni min apwoyo pa jali oto ki two Ajol lok kwowu Dok ter ma woko kor timi wa ber. Kare ni eni pe watye ka coyo tic, coyo pe gitye ka coyo wi tic. In ibedi i gangi, angeyo jo kene ilo i komgi ayila mere me ceri ya ni. Eh? Eno mon wa gico weng ma. Iwa yom ni kum bedi, ani dong in itit ki dako ni, ki gitin ni, ki gweni ni, ki yat muyeme ni moni ati kenyi ni, otum. Kono i aa ikobo ki kany icer kwica, ikobo kany icer kwica oket korona owuro kok ci otim ber dano omede ki winyo lok ladit i cen onyuto bene diro me exercise an kit aneno kit ma iceni ladit nen calo pud tye ma timo adiba pien pressure pa en ogoyo woko ma wange poto maber mada dano ka ineno dano ma goyo pressure Pyera aryo dong ki wiye. Ah dano en ito pud gin ba. Eh? So, man en dong kare ma two tye, dano owiny lok, lok atata obed peke. Ceng ca an awinyo jo ma dong ni a gitye ka redo kenyo ni ka dong iruko mask ni iwakke, ka imoto gini hai hai ni iwakke. Wakke pa to peke. Wake pa two peke wek dano obed mot. Wun jo tye ka piro dano ni wumakke kedgi i nge korona ni kani onongo inen ni gin onongo myero korona omak wun nongo wek makke obed peke. Kuman ba! Wuwek yelo wi dano. Two dong obino en acoli wagwoko kodi. Wan jo mukene ma watye i lobo but lobo mukene Obedo wa winyo wek otyen aruko tok me New York to tye marac New York del col tye ka to matek pe wa mito kuto gin mo tyen lok me to egoni ento gi waco ni to ni eni to pa korona. Dong i lobo ma pe otara kit me yele pa dano papat en gin but ber myero wabed apwoyo i lokke ba pe gur kumi dong ni aa wan dong watye ka yenyo dola dong ki ngo ngo gini ter iti ka winy ni opoto tung kany kong dok idok tung kany ka winy dong opoto ka mo nongo myero icit iye ni kute kong manok te ito nino angwen dek mo imato yamo dok icito igwer doki ka ijingo kumi muni komito kane oli weng jingo kumi world health ladit ma loyo dul me world health owaco ni gica me kum winya ka wano mede ki kodi tim atata Ci wabedo ryek ka pwoyo pwoyo an kene wene ka awinye wii wii odoko kato tung kai dok aa kong dok aceto ko akude mot winyo ngiyo ko atero ita gwokke lutuwa twoni rac obino dong me tyeko lwak eh wuni ilango kunu eh ole in udong olango en woma Ogwokke, eh? A man ba. Twoni dong abino eno, abino atyeko lwak duca duca. Mm? Lwak ogwokke, Lubanga marowu, obed ki yot kom, omara i kinwu, lok me wogi, kun goyo mon, gutimo ki gen, dano ogik koko. Eh? Dano mukene ma tye ki, ki, ki remo, program gamente okati kede niang opic pa RDC in imito ibed toko kenyu wanga dong arem pa dako cake ka aye ooh nanga pa RDC mono tye lok pa nyodo nino madong wun wucito antenatal me acel daktar cimo gin ma kilwongo ni EDD nino me nywal dong gingeyo woko. ma nyuta ni in macalo in laco, in macalo in dako, program me nywal dong pe tye emergency unless ka gino mo ma tye marac iye. Ingeyo ni an i dwe me adek tumme nongo myero ago gini woko. Niang RDC con, nong karataci con. Imito kur aca apar me dyewor ka icako yenyo nam pa RDC ka kelo peko ki dano? Waca ma neno. Lok otum moko. Amotowu, amarowu, leg be pira ba, pe dong wubed mu ka kako nyero. Eno nongo po tye aniang kum lok. Dano ma gitye mere ka nyero keken labongo niang message. Pe ibed calo wa jal mo nene watiyo kedgi ka poko cam i kam. Muno tye ka lok bed i ya. Yen wiye ni ya. Muno tye ka lok i ya. Wan ki kany wangeyo watye ka ngwinye ni jali pe tye ka niang lokki. Bedo bene i ya ya ya ya labongo niang. Muno dong openyo ni jal kong dong ititiwa. Aha, awaco ni ngo kany kong inwo. piny tik. Co onyenge mere ento Whitlock-ki oniang iye maber adada. Kwo myero olokke oko. It's not business as usual. Di luwae man lweny, war, ci Konene gicak celu kare pa kony kafiu ni bene onongo pe dok kiwaco awaca ba ni dano obed gang ba. Pa Joseph pi en mere ka dong in iwinyo ni tao dano weng iya daki. Rom aroma ki korona pe apokapokane peke bed gang. An awaco lacen ni ka moko ni otum gi organizing. Giboli i adresi kunnu. Ento lok omoni ni aa kong an dok abedo alak kany tim ngo ni? Giko. I kin gang i caro tye jami mogo ma timme. Naka yang wan ongeyo ni agulu pii nongo kiketo ka ca. Ento tye gikobo acel mo ni en aye bedo i wiye kunnu. Lok pa leyo gikobo pii. Kong lwak otam gilwot ye ba. Ngato mo dok twomo gut oweko kenyo, ngato mo dok obino dok otwomo gut. Nyo ool kong ki o latin mono kel pii, kelo pii ki jag kikopo acel. Dano i wonge mato pii ki kikopo eni. Jami tye jami matino tino tino tino ma wan otimo macalo kaka macalo kalca. Jami ni eno ni gimedde. Lutela omedde ki poyo wi dano i kin gang pi lok a jami ni eno-ni. Gikobo ki kumbere ni gikobo anga anga gin dwong ata. Eh? Ka wutiyo ki moni gilwoko oko keto keny gitim. Kumenu en aye wabitwero lweny i kom gini waloyo gini. Kuman ba lutwa apwoyowu tutwal. Kong kit eno video ka dok waniange pinge tye abale dok wacwalo video mukene.